Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. It-tema tal-programm tal-lum hi daqsxejn differenti mis-soltu għax se nitkellmu ftit fuq id-da. Infatti, fl-ewwel parti tal-programm, William Zammit se jkellimna fuq l-espressjoni ikrah daqs id-da ta' bona. Waqt li Dwayne Ellul, Fit-tieni parti tal-programm se jkellimna fuq l-etimoloġija tal-kelma sella. Id-dagħa allura huwa parti mill-kultura tagħna l-Maltin u l-Għawdxin? Aħna minn dejjem konna nidgħu jew hija xi ħaġa aktar riċenti? Jekk immorru lura fiż-żmien, ommijietna u missirijietna jidher li ilhom jidgħu żgur minn żmien is-seklu sittax u saħansitra għandna ddokumentati frażijiet li ntqalu minn Maltin quddiem l-Inkwiżitur wara li ġew imressqa quddiemu talli dgħu. L-ewwel dgħwa rreġistrata bil-Malti hija Jaħraq San Pawl f'nofs is-seklu sittax. B'Jaħraq, dari kienu jesprimu xewqa li xi ħadd jinħaraq fin-nirien tal-infern. U allura, f'dan il-kuntest, povru Missierna San Pawl li min offendih ma tantx jidher li riedlu l-ġid. Interessanti wkoll li l-verb jaħraq matul iż-żmien tqassar għal ħaqq, u din hi konferma ta' kemm matul iż-żmien anki d-dagħa fil-gżejjer tagħna żviluppa u nbidel. Fil-fatt, meta wieħed janalizza d-dal antik li għandna ddokumentat, wieħed isib elementi grammatikali li llum ma ssibhomx. Ix-xejn xejnejja. Mill-ħażin ħriġna xi ħaġa tajba, b'riħet l-iżvilupp tal-Malti. Imxu issa nisimgħu lil William Zammit ikellimna fuq l-espressjoni ikrah daqs id-data bona u naraw ftit minn fejn hi ġejja u min kienu wara kollox dawn ta' bona.
Għandek għandek espressjoni fil-Malti eh, ikraħ daqsidda ta' bona. Issa, eh, hawnhekk qed nitlu f'kuntest partikolari tal-lingwa. L-idea ta' da f'ħafna komunitajiet Kristjani ssib il-kunċett ta' da bħalma l-Kristjan jitlob, kultant il-Kristjan jidgħi ukoll. Hija xi ħaġa interessanti anke anke fil-kuntest lingwistiku, fil-kuntest etimoloġiku hawnhekk. Minn fejn ġejja? X'inhi r-relazzjoni ta' dan id-dahaq daqshekk ikrah, daqshekk faħxi, ħa ngħidu hekk, ma' Bona. Xi tkun? Bona, Bona huwa post fit-Tuneżija, fl-Afrika ta' Fuq. Bħalma nafu, Malta dejjem kellek problema ta' popolazzjoni kbira u allura ħafna drabi ta' nuqqas ta' xogħol. U l-idea li l-Maltin jemigraw tmur lura ħafna, aħna ħafna drabi familja l-emigrazzjoni l-Awstralja, l-Ingilterra, l-Istati Uniti. Hawnhekk qed nitkellmu fi żmien fejn kellek emigranti Maltin bil-mijiet, kultant anke bl-eluf, illi jemigrawlek mhux fid-dinja Anglosassona, imma fid-dinja Mediterranja. Ġifieri l-ewwel deċennji tal-perjodu Ingliż sa madwar l-1150, l-iktar tip ta' emigrazzjoni popolari, kienet emigrazzjoni tal-Maltin lejn l-Afrika ta' Fuq, xi ħaġa li fi żmien l-Ordni ma kinitx possibbli għaliex fi żmien l-Ordni kellek il-gwerra eterna bejn il-Misilmin, inkluż il-Misilmin tal-Afrika ta' Fuq, u Malta. Mal-Ingliżi dil-gwerra spiċċat u allura infetħet il-possibilità li l-Maltin jemigraw appuntu f'dawn il-postijiet. Kellek komunitajiet kbar l-Eġittu, l-Alġerija, it-Tuneżija wkoll. Bona b'mod partikulari nafu li kellek komunità pjuttost qawwija ta' Maltin. Issa meta meta għandek din it-taqbila bejn da ikrah u post partikulari tindika li isma' mid-dehra Bona kien post li kien jattira Dawn il-Maltin emigranti mhux l-aħjar karattri, ma ninsewx. Dana mhux jiġri f'każ dejjem, imma ħafna drabi, speċjalment l-emigrazzjoni bikrija, ħafna drabi kienu jkunu nies ta' livell baxx ta' edukazzjoni, nies illi bl-ebda mod ma jistgħu jaqalgħu l-għejxien tagħhom fil-pajjiż u allura l-uniku mezz li għandhom huwa appuntu illi jitilqu. Jiġifieri żgur illi kien ikollok numru minn dawn il-karattri illi ma kinux forsi l-iktar eżemplari. U allura kien ikollok ehm, dan it-tip ta' diskors, dan it-tip ta' da, dak li ngħidlu da faħxi, ehm, minn dawn l-emigranti Maltin appuntu illi jkunu setiljaw ehm, f'din l-erja ta' Ta' bona. Interessanti forsi ta' min jgħid, naturalment id-dam mhuwiex forsi l-iktar ħaġa sabiħa li għandek fil-lingwa, imma mil-lat purament lingwistiku huwa wkoll erja li, li, speċjalment fil-Malti meta ma tantx għandna Malti antik, hija xi ħaġa li wkoll wieħed, wieħed jista', jista' jistudja. He, Malta għandna l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni u fost Ħa nsejħulhom hekk id-dnubiet li kienu jagħmlu l-Maltin, ma kinux isumu meta suppost, kienu jgħidu l-ereżijiet, hemm ukoll b'mod prominenti id-da. U mhux l-ewwel darba illi fil-proċessi tal-Inkwiżizzjoni, fl-inkartamenti tal-Inkwiżizzjoni, u issa qed immorru lura sewwa, s-seklu sittax, seklu sbatax, seklu tmintax, inti ssib irrikordjat id-da espress bil-Malti. Jiġifieri filwaqt li l-proċess huwa bit-Taljan, id-dagħwa ħafna drabi ma tistax tittraduċiha, mhuwiex faċli, u allura in-nies tal-qorti tal-inkwiżitur kienu jiktbu d-dagħwa bil-Malti kif ikunu semgħuha tingħad mix-xhieda, eċċetera. Huwa fost il-Malti, ħa ngħidu hekk, l-iktar bikri li għandna hemm irrekordjat b'mod b'mod miktub, jiġifieri b'mod dokumentat.
Biex nibqgħu fuq it-tema tad-da, fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma sella. Min jaf kemm-il darba kien hemm xi ħadd ġegħelna nsallu u nkellmuh lura bil-Malti pur! Kif diġà għedna, il-Malti ilu jidgħi u d-da lanqas nistgħu ngħidu li hu marbut ma' etajiet partikolari. Infatti, każ dokumentat tal-iżgħar tfajjel li nqabad jidgħi jeħodna lura għas-seklu sittax. Dan it-tfajjel, jew aħjar żagħżugħ, kellu biss ħmistax-il sena u waqt li kien qed jaħdem fuq xini tal-Ordni ta' San Ġwann, qassis li kien abbord kull filgħodu kien jitolbu jniżżillu xi kaxxi tal-luminata. Darba minnhom, waqt li kien qed iniżżilhom, ħabat nasu. U fis-saħna tal-mument qallu, Jaħraq qaddisek! Il-qassis kien jismu Salvatore, u allura d-dagħwa ġiet interpretata kontra s-Salvatur, u spiċċa quddiem l-inkwiżitur. Tinnota wkoll li kultant, biex intaffu l-intensità tad-dagħwa, nużaw dak li ngħidulu ewfemiżmu. Tisma' pereżempju min juża kliem bħal marelli, madoffi, jew maduma biex jevita li jsemmi lill-Madonna, jew biex ma jiżżeffinx direttament Alla fil-batal. Dlonk jibdlulha ftit it-tarf, u Alla jispiċċa għalleġġ jew il-lallu, jew biex wieħed ma jsemmix l-ostja sagramentata, malajr ibiddilha għal istra jew istja. Hemm issa daqshekk informazzjoni fuq id-da, ħalli morru nisimgħu lil Dwayne Ellul idur dawra tajba mat-tifsiriet tal-verb sella.
Dan huwa fatt kurjuż ħafna, kif fil-Malti għandna kliem li jirreferi għal kult nisrani, imma mbagħad għandna l-kliem bl-Għarbi għalih. Ġifieri biżżejjed inħarsu lejn il. Issa l-Vereġina kif kif nibdewha jew Islim għalik Marija, jiġifieri dan huwa għarbi għarbi. Assalamu għalik Sultana, Islim għalik Sultana, issa l-Vereġina. Jew Assalamu għalik Marija, Islim għalik Marija, għarbi. Imma fir-realtà t-talba hija waħda Nisranija. U dik hija affaxxinanti nsibha jiena u minn dan il-kliem għandna ħafna, jiġifieri Ssib Alla, Mulej, Salib, u di oħra interessanti għax f'dizzjunarji qodma ta' Teżan u anki ta' Vassalli jagħtu l-plural ta' salib, jagħtuha solbien, mhux slaleb kif nafuha llum. Kliem ieħor, jiġifieri li ġej mill-Għarbi u għandu referenza għar-reliġjon Nisranija, għandek qassis, Talba, Għid, magħmudija, ġenna, qrar, qaddis, tqarbin, randan, dnub. Għandek għandek mhux ħażin. Issa, il-mistoqsija hija kif dawn daħlu Malta, kif qegħdin nużawhom Malta għal fir-reliġjon Kattolika, Nisranija, imma qegħdin nużaw il-kliem Għarbi biex jirreferi għal ċerti kunċetti, u l-Professur Joseph Brincat isemmi tliet xenarji possibbli, u jgħid li jew taħt il-ħakma Għarbija l-Kristjaneżmu baqa' ħaj u l-kliem li kien hemm bżonn allura nħoloq bl-Għarbi. Mela dak huwa l-ewwel xenarju possibbli li jsemmi Brincat. It-tieni xenarju huwa dan li jekk Qabel, mela aħna tradizzjonalment nafu liġi San Pawl u l-Maltin saru Nsara. Issa, ma jekk qabel allura kien hemm konverżjoni tal-massa għall-Iżlam, il-konverżjoni lura għall-Kristjaneżmu mbagħad, saret bl-ilsien tan-nies tal-post u li kienet dik il-ħabta varjetà tal-Għarbi, il-varjetà lokali tal-Għarbi. Mela dak kien it-tieni xenarju li isemmi possibbilment Brincat. It-tielet xenarju huwa li meta fl-1048 reġgħu ġew komunitajiet Għarab jissetiljaw f'Malta, dawk fosthom, għax mhux l-Għarab kollha Musulmani, dawk fosthom li kienu Insara, fosthom, grupp partikolari kienu ġew mis-Sirja, kienu ġabu dan il-kliem magħhom. Jista' jkun li ġara li ġara hekk ukoll. Imbagħad, apparti dan il-kliem, għandna kliem ieħor li jirreferi għall-prattika Musulmana, pereżempju moskea, u Koran, li jirreferu eżattament għall-istess kunċetti tar-reliġjon Musulmana. Imma mbagħad għandna kliem ieħor bħal Għid, Alla u Randan li jirreferu għal kunċetti simili, imma l-Alla kif jarawh l-Insara huwa Alla differenti minn kif huwa pperċepit fil- fir-reliġjon Musulmana. U kelma interessanti partikolari hija salla jew jew sella. Din din ġejja mill-Għarbi, salla, u li tfisser titlob, to pray. Imbagħad għandek ukoll fl-Għarbi salla għala. Meta, u tfisser meta tixtieq il-barka lil xi ħadd, to send blessings upon. U il-Malti x'għamel allura? Għax aħna fil-Malti għandna salla u għandna sella. F'sella il-Malti ħa salla għala li tixtieq il-barka lil xi ħadd. U Adattalha xi ftit it-tifsira għal li tibgħat it-tislijiet. Fil-fatt hawn min jagħlaq jagħlaq l-ittri bil-kelma tislijiet, tislijiet dwejn fil-każ tiegħi. Mela dik hija sella fil-Malti. Imma mbagħad meta nbiddlu l-vokali u nużaw salla, qed nirre hemmhekk ir-referenza hija għat-talb Musulman. Issa, il-Maltin ta' dari, sewwa, interpretaw l-idea ta' xi ħadd li qed jitlob Alla li mhuwiex l-Alla tal-Insara, sewwa, bħala bħala dagħwa kważi kważi qed jagħmel qed jagħmel ħażin. Allura bil-Malti ngħidu seġġenni nsalli jew li tfisser seġġenni seġġenni nidgħi. Allura fil-Malti isalli nużawha bħala ewfemiżmu, xi ħaġa li trattab it-tifsira tal-kelma da. Mela huwa salla li tiġi tfisser imbagħad huwa huwa da bil-Malti modern, se ġġegħelni nsalli.